kumbe u rhumela marungula ya wena eka email address ya ntokoto studios at gmail com n'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta

um hi le ka jiwani solima ka mu channel eh, channel leyi nga number one misava hinkwayo um hi na the game a gamini namuntlha i i episode five ya vutomi bya le jele bya the game um Va kha va hi hlamusela leswi va nga hlangana na swona kwala go, gondzweni ra ku hanya. Eh, ni tsundzuka ni tsundzuka nghoma yin'wana loko mi ni vona ni kha ni hleka ya Benny Mayengani ya ku Benny Mayengani number one in the game. yeah so um ni tsundzuka hi loko ni ku yena the game the game. um yisani mahlweni
ma tiva layani ku fikele ku timhaka ta ku se hi fanele hi ya ka fayinali ka fayinali ya loko hi fike ka fayinali hmm. ma tiva ni kote ku tikuma xikwembu xi nghenelela eka swilo leswi va nga va va swi vona xikwembu swi ka swi ka swi swa ka munhu loyi a ndlaku swa wrong ne hmm. a yi support ka munhu loyi a ndlaku swa right xa swi kota ku yima na swona okay mata loko ni langutisa hi te hi yime a khoto ku ri finally mm. mesa luyani a a khome case liyani yeah already se a hi n'wi byerile straight ku mfana wa mina i swi ku namuntlha loko yi chaya laha loko wena if ya gweviwa kumbe nga gweviwa i na mbirhi rhurha le ka magoro le a wa ha laveki Mm. ma twisisa ni mi byela lowa khata Eh, byela mesa loyi a nga khoma case leya okay hi ku a nga ha laveki and a nga ha laveki hi ndlela yini maendlelo ma yena ma nga tsakisi mahanyelo ma yena ma nga ri lama a ma tikuma ma tsakisa munhu Mm. phela nkama wun'wanyani leswi ni nga ta ku ni nga mi byela swona i timhaka ta ku yini problem ya yena a ku ri liyayo ya ku tatisa swilo hambi munhu a nga ri kona ma twisisa yeah ya ku tatisa swilo leswi swo swi nga ri kona Betway va vula hi case sweswiwani hi fike ni ka xitatimende ka xitatimende ku fanele ku va xixin'we hayi xitatimende xa kumeka xi ri na ti-page to fika more than fifty a ni ka inani ka fayele ya one mavoko hi swin'wana sweswo
everyday ku na xitori xintshwa ku na xitori xintshwa se hi tikume hi fika hi hi me hi swa luyani hi fika hi n'wi hlamula u ta ku mfo swo fana na sweswi hi swi tiva ku ta ku namuntlha loko case leyiwa yi fika makumu ku tengiwa i timhaka ta ku wena i chayini wena. leni a wa ha tirhi kona ndzi nga ze u kuma la i faneke vona plan u endla njhani okay is fine i a ni a choose number three okay i ti a choose wo sungula vhele a yi a yimisiwa a tengisiwa sweswi a nga tengisiwa hi swona loko a kha a tengisiwa ni swi vona na mina ka exiya swi le ku va tekeleni va yisa ra vona empeleni wo impela se yo famba u ya malembeni leswi
mi ya kule hi swi vona u ya kule yeah hi swi twisisa swa ku ma ta ni mi byela ntiyiso ne ku na xitorinyana xin'wanyana ni zama ku xi kombisa ngopfu loko minkarhi yo tala ni khomiwini na sweswiwa loko ni humile ni rhandza ngopfu ti-example to tala ngopfu leti ni kombisaka vanhu ma tiva jele yi lava madonono jele yi lava munhu wo va a nga ri na vutivi jele yi lava munhu wo pfumala ndlondho jele yi lava munhu loyi loko u va tshamile o va a nga ri na vunduku bya yena munhu loyi va nga tivi ku timhaka ta yena mm. jele yi lava munhu wo pfumala nsati hi vulavule jele jele yi lava donono lelero loko yi vulavula na rona ni ku nda ku bana ku batitela dya swi tiva ta ku yini a ni teka jarata a dyi koti ku phanda dyi dyedya xo sungula dyi na vatswari a ku na swakudya swakudya swi tata fana nga swi kuma prizini mm. hi vulavula hi jele jele yi lava vanhu vo fana va lava mara loko se hi ya hi vanhu vo ti tiva i problem i problem loko vulavula vanhu vo ti kota i problem loko hi vulavula hi vanhu lava va tivaka vumundzuku bya vona i problem yeah hi ku loko etshamini i tikuma i pfaleriwa ndhawini yo fanisa na liyani yi teka ku tlula mpimo loko etshamini i pfaleriwa ndhawini yo fana na liyani a swi twisa na wena u ta ku stopa swin'wana swo tala too much mm. ku ri swilo swo tala swi helela kwalano Ni rhandza ku ta ku loko ni vulavula na vanhu loko ni tshamile minkarhi yo tala ni ri endzeni ka muako lowani wa beleni na loko ni ri laha handle loko ni ri laha handle ni kota ngopfu na loko ni vona munhu a kha a endla timhaka ta ku a ba n'wansati kumbe a endla yini ma twisisa ne ni vulavula hi ku vanhu lava ti baka ti girlfriend n'wansati leswi yena na problem n'wansati muvhele n'wansati n'wansati loko munhu la na nsati wa yena ku hava munhu la nga ta pfumela vhele n'wansati a endla swin'wana swo huma endleleni mara girlfriend xi le xitarateni joh. Xipora blind i timhaka ta ku yi loko munhu a kha a ndla swilo swo fana na sweswo girlfriend i xilo lexi munhu a fanele a xi tshiketa xi endla swin'wana na swin'wanyana hi ku munhu loyi i swi tiva ku ta ku yini ko pfunaniwa mara vanhu a va hleketi swo fana na sweswo ku ze mi ni va byela straight a fana na lavawani wa four n'wansati diamond n'wansati golidi se loko mi la ta vona n'wansati diamond n'wansati golidi ne i nga kuma swakudya ndzeni ka jele i kuma swilo hinkwaswo va ku tisela ti-cold drink loko ve ni swa endla na byalwa va byi nghenisa hi corner yaleyo. mara n'wansati loyi a nga ri kona ne a ku nge nandzihi nchumu loko tshamile yi kha yi tenga exi madam madam futhi ka yi tlhe kuma na nsati xo penga xo xi nga twisisi lexi nga ti ta ku visit-a or u nga hleketa no hume mbhova wun'wanyana lowu nga ta nga wu twisisi wa ku wa sefo wa sefo ya wa xikhawata loyi wa lula hi sefo hi vulavula hi xixin'wanyana kahle kahle mhata laya mi kota ku hlometela swi le handle ma vona i loko ni mi komba ya tsatile vanhu va loko ta ya xilo lexiwani xo xi ku xi fita ku nghena la ka ximbo one lexiya xa sevo liya obvious case eh, a hi timhaka to mi nga kota ku tikuma loko mi fika mi malaha mi hlometela kahleni mi nga swi vona swi le handle ma twisisa na? Yeah. ku ri na dyambu matele ya rona kahle kahle hi leswa swo ta hi Hi ti-chance. tichasisi ma swi vona ni Yeah. hi leswi swo ta hi ti- ri ta ku ti-chances. yiva dyambu ri ta ku yiva ri ta ku yiva ku ze mi kuma ta ku munhu loko a tikuma a khomile ndhawu liyani loko a huma i huma a ri yellow bone Anga huma ari yellow bone mara mi swi tiva ku ta ku jele ku vava ka yona ne i ku va munhu a swi tiva ku ta ku va munhu a ri na vutihlamuleri xo sungula ku vava ka jele hi loko i fambe i siya vana na nsati a handle kumbe i siye n'wansati loyi n'wi rhandzaka a swi bohi ku va i ri na n'wana na yena i siye na family. I ta swi vona ku jele ya vava hi mhaka yini a handle na loko i tshamile i ta swi twisisa ku ri ya a handle ka tika i ti vutisa u ta ku i dya yini sweswiwani i byi foyinela loko u byi foyinela u byi khoma foyini dye ku hello ehwata ingaku yo tani borha. na u ta ni nyangatsa ni kombe yimanyana khole ya wena ma swi twisa nyana jiwani yeah and a ku na ku mo- mo ni ya mi ta ndla cheka, mo endla yini yini.
mi ta ndla yini Eish. mi ku mi zamanyana mi mi- mi zamanyana ku ta ku mi hleketa nyana kahle mi hleketa kahle a ni swe ku mi dyeni ke mfoyini xo hello e wena ni ta za ni ku bloka loko mi nga ni borhi wa swi twa eyi jiwana ka malowu swi tiveni ku n'wansati se xi tekuteki va ku nandziha mi swi twine a nga twa ku vava n'wansati loko i tshame one week two weeks three weeks a nga swi kondzelela one month wa swi tiva va tsandzeka ku kondzelela va tsandzeka ku yi amukela swiyimo swo fanisa na sweswo a hi hleketeleleni vanhu lava hi tshamaka na vona hi hleketelela vanhu lava va va ku va ri kusuhi na hina hi hleketela na mintirho leyi va ku kha ya hi tirha yona hi mhaka yini phela na le mintirhweni va luzekeriwa nsati wa luzekeriwa ma vona leswi swo n'wansati i lava na xigevenga ko ko vhakelaniwa kahle kahle ku tshamiwa nyana masiku yo karhi a ndzeni a ndzeni ka present ku tshama masiku yo karhi a handle masiku ya ndzeni a present masiku ya. ah, rirhandzu ra kona ri le kwihi mara na va ka hina ku hava jewani i ku xanisa n'wana munhu i ku twa i ku panisa nhloko n'wana munhu mhini leswi ni vulavulaka swona ni vulavula mhaka to yini vanhu a va zami ku cinca mm. vanhu a va zami ku tikuma va xixima vanhu va vona ya mati va loko no mi byela hi swi swinharhu leswi swi nga na nkoka evuton'wini i swi swa yi tiri ntsena leswi munhu a fanele ku tikuma a swi twisisa mm. ku na timhaka ta respect ku hlonipha munhu ku va na rirhandzu hmm. ku va na ku twisisa loyi va lava ku twisisa ni hi vulavula hi munhu loyi a fanele ku twisisa xiyimo xa munhu ku munhu luyana loko no ndla one two three loko ku endliwa mina swi ta va njhani matusane yeah. xixikulu ka swilo leswiwani xixikulu number one ya xona ka swilo swinharhu i rirhandzu loko u ziva na rirhandzu a swi simpulu ku xilo nga tikuma i xi onha loko u va na rirhandzu a swi simpulu u nga tikumi onha swa ku swilo hinkwaswo swi ta tshama swi ri direct swilo hinkwaswo swi ta tshama swi ri straight swilo hi fanekele hi swi langutisa kahleni swilo hi fanekele hi twisisa loko hi tshamile ende hi fanekele hi zama loko hi tshamile hi hi tshinya vana lava hi va ku kha si tshame na vona N'wana sasisi loko mi tshame jele exi mhani tiva kahle kahle ni kwata badi eyi ni kwata ngopfu ni kwata ngopfu mani ni kwata ngopfu ni kwata badi eyi Jewani Yeah. a ni mixisi i xikhafula lexi ne xin'wana xi laha Xin'wana xi laha, mi swi twile? Yeah. Ma tiva siku leri ni borhekaku ni chicha mona hansi ni titlelela ende xa mina phe xi le henhla swi lava ku ta ku munhu a tikuma a tlela le mm. wa twisisa mi kuma ku ta ku ni relaxini i marhantela ya miehleketo yin'wanyana ku exi lexi laha ndzi nga ku xi na nkokanyana mara genge leyi waloko khandziya ya kandziya swa ku faneke voneriwa pulani va mm. vutomi byi le jele ende mpela loko laya ku fika ku inana wa ni tshamini vhele ka inana ni xika siku rin'wana ni tshame ka xikhavula xi le hansi mhaka loko ni tshame ka xikhavula ya hansi swi za leswi a swi tshamini leswi le ku voneni ka ka T_V ku le ku buriweni mhaka T_V ni nga yi venga loko ni le ka prison tshama na three months laya mi ta swi twisisa hambi one months mi nga zanga vo T_V. why
se va vona kahle va ri ka jena- ka- ka- generation va lu generation Mm. va ri kamnandi va kha va twa kahle makuti va ti humesini e swibatkisi tin'wana swi hisa leswiya ma swi mi nga swi twisa na n'wina u ta ku mede mani mi nga twa nga ku mi ngo n'wi sms a kunene kumbexani mi ngo n'wi drawa kunene a yi nana ma twisisa ma ta ni mi byela ntiyiso xilo leswiwani a hi bulu i Yeah. mhaka lexi vulavulaka swona xiboka nghoma yin'wanyana nghoma ya kona leyi ni vulavulaka hi yona ni ta mi hlamusela na ha zama ku ta mi kombeta ta ku swilo wa swi endla hi milorho swilo wa swi endla hi ku hleketa aprezini nsati wa mi kona la phepheni la ya hi loyi i ngamu ya mina leyi ma ni yi tshineta kahle va ta kota ku What is ku yi this? vona kahle ivi mo mo ni yi landza kwalaha ka camera straight hi swo swi endlaka ku ta ku mbilu ya mina yi vava too much xixexe ma xi vona xexi ni xi dirowendi ka prizini xexi ra ra cinacina hi mhaka ri vonile ya Ma twisisa? ya mara ni xoko va yi vonile ma ta ni mixisi ni twa ku vava ngopfu ma swi vona loko mo langutisa kahle ku ta ku munhu lowa ni dirowe njhani mara endle ku ni n'wi langutisa swona

loko ndzi ti kuma ni xikhoma ni xikhome swin'wana i timhaka ta ku yini i prove ende yi tiye ngopfu buku leyiwani yi nga ze yi tala kunene hi ku yi rhungiwe hi phepha dyin'wanyana ledya dyo ah, nga ku se yi la mani mm. ma yi twa muzungu mi khoma yi khome mi yi twa mi nge endli nchumu mi nge endli nchumu yaleyo yi to ze yi tala kwala ndzeni matisone yi khomeni kona ni the game hi nghenanyana a makete a kha ha vuya na the game ya mahlweni heyi va ni kombi va va ni kombi swi swin'wanyana a ni sure ku hava laha swi hleketaku swa endleka ku u za u dirowa munhu kambe hi loyi la ha vuya

hi kumeka eka mudavula esalani seke hi kume eka whatsapp number ya 081 476 6475 ndzi te nenes bacon treats we serve with love
Hi, this is your man DJ Jabba Jackson from Jabba Jackson Entertainment. Hashtag Ikona for the love of good music. Ulokuboneni ka channel ya Sulimaka.

hi vuyisa sweswo emavhengeleni le ka jiwani soni makamu channel hi ri ka vutomi bya le jele episode 5 ya the game hi ri na vona agamini um eh, um eh, the game yisani mahlweni ma tiva jiwani leswi ni swi hlamuselaka ni hlamusela hi mbilu ku vava loko ndzi ndzi kuma ni ta na beke leyiwani na na na buku leyiwani ma vona buku leyiwani ni xi rhandza ngopfu xibukwana lexiwani na simple ni ni xi siya ku ri ni tshama ni na xona ni twi nga ku ni nga huma kaya ni kuma xi koti ku xi ku ku xi xi tshwini why ni hleketa hi xona mabibi ya mina ya mbilu yeah ma twi swona yeah hi laha loko ni ta xibukwana lexiwani ni nga tshama nkarhi wo leha handle ka ka ka ka ka prison ni swi twa ku prison ya vava ku tshama ni nga ri na xigwevo ni tshama ni tshamela mahala ni tshama ni nga onhangi na case ya kona yi tlhe ya hela ni nga zangi ni va na xigwevo laha loko hi tshamini ma vona loko mi vulavula hi madam wa mina loyi ni nga mi komba yena lawani ne madam loyiwani loko ni n'wi inana loko mo langutisa kahle i timhaka ta i ti-number phone letiwani ti-number phone letiwani i ti-number phone leti loko ni ze ni tikuma ni endla xibukwana lexiwani a ni endlela tona ti-number phone letiwani a ku nga ri timhaka ta ku va ni kha ni endlela madame vanhu lava hinkwavo lavawani a ku ri vanhu lava ni vulavula na vona lavawani ni ri endzeni loko mo ni langutisa kahle lawani ku na vafundhisi tichomi yeah tin'anga mm. maporofeta e eh, xa ku hambanahambana ma twisanyana yeah hikuva munhu a kha a borheka loko munhu a tshamini a swi twisa munhu ta ku le borhekeni i ndla yini i teka foyini mm. a teka a teka a ku ri busy ende na tifoyini vhele hi va hi ri na tona loko mo langutisa kahle ma vona kufasana leswiwani jiwani a ku ri timhaka ta ti-tatto letiwani ti-tatto leti va biwaka tona le ndzeni vanhu lavawani vanhu lava biwaka va biwa rivoni leri ra hi ra hi disturba ri ri bright ngopfu then eh, ri ala ku va kombeta xona mara ma xi vona le ka mira ya hina xi vonaka kahle njhani Eh, loko a va kota ku swi vonisa leswiya Eh, hi ku loko mi langutisa kahleni tina letiwani a ti tele ngopfu a ku ri tithathu leti va kha ti biwa vanhu lavayani va wa ri leni tithathu letiwani loko va biwa tona a ku ri na swin'wanyana leswi vanhu va tlhelaka va tlhaveriwa swona Kambe mirhi mirhi liyani swi nge endleki munhu loko wa ku thathu ya vulavula va vulavula hi swona leswiyani loko wo thathu xa hanya va vulavula hi timhaka letiya to fanisa na letiyani hi vulavulaka hi tona Tekeni mi mi ti kahle ngopfu kwalano mi kombe mi yi hlamusela kahle yeleyo mi ri thathu a yi fambi yi ri yoxe loko loko mi kha mi ku eh, ni lava ku tlha- ni lava ku tlhavela leyi good Mm. ti-tattoo letiwani a ti fambi ti ri toxe Loko mo langutisa kahle tattoo ya jele na tattoo yo endliwa kaya ta hambana. Okay.
Tattoo yo endliwa a ndzeni ka ka ka building ta hambana ni leyi endliwaka laha handle. Leyiwani yi va ku yi endliwe le ndzeni le ni swi nge endleki tattoo yaleyo yi fanekele yi vulavula, tattoo yaleyo yi fanekele yi va na mahungu. Tattoo yaleyo munhu wa kona a nge pfuki na siku na rin'we a hanye swi swa straight and xa vumbirhi se i hanyela jele i na vudevhele exikarhi loko a tshamile i fanele a tshama a kha a halata ngati. i swilo leswi vanhu va va va kha va tlhaveriwa swona le ndzeni leni loko i nga tlhaveriwangi le ndzeni leni i wa kota ku tikuma i ya wa tikuma i kuma tingati tin'wanyana to ti nga ri kahle hi ndlela yin'wanyana yo va yi nga ri kahle na yona hmm. hi ku a jele ku nghena vanhu va ku hambanahambana wa fika i nghena leswiwani ivi i huma jiwani loko i humile layani ku ka nghena n'wanyana ngati ya n'wina mi hanya hi ngati n'wina ende xa vumbirhi ngati ya n'wina a ya ha ri kahle obvious loko mi hanya hi ngati ya ya munhu ya n'wina yi nge vi chapu ku fana na yina ya damejeka loko mi ri laha mi tlele mi fika mi lumiwa hi xi lexi va ngo i nhwala hi xivhenda va ngo va ri i nda nda ya mm. ma twisisa mi ya xi lexiyani loko fika xi luma xa banda ni le ka nkumba okay ku ze mi kuma ta ku hina un'wanyana loko siku rin'wanyana ho ku mi hlangana khombo leri khomweni mi kumba hi lavi ri ta tirhisa malakane hmm. hi ku malakane eh, ya kota ku xi vona hi kota ku xi dlaya mara but still swa tshama swimbalwini swi ri tano hmm. mati loko hi valula hi mhaka yaleyo vanhu vo tala va vuya va ri madevhele va vuya va ri hi ndlela yin'wanyana yo va nga twisiseki i mhaka leyi vanhu va faneke ku tikuma mi yi tekela nhlokweni too much mi kuma n'wana wa munhu a vuya namuntlha loyi a tshama a kha a rila a rilela ku ya a handle masiku hinkwawo laha ri namuntlha na yena a nga swi tivi ku ta ku why a tikuma a hanya swin'wana hi mhaka yini na xi lexiyani lexiya xa nhwana lexiyani mi kuma xi fike xi dya ngati leyo va yi nga ri kahle xi xurha hi yona leyi nga na vusatanism leyi nga na vusatanism mm.
ivi a huma luya loko a humile a fambini a ku fa a fa kuma bail wena i ri i nghena leni a hava mali yo ti xavela malakani a hava ma swifolani sweswi swo kota ku ti phamela swin'wanyana va ku komba mikumba i teka mikumba liyani loko u teke mikumba liya i fika i yi fingenela ma tiva maendlelo ma xona na matirhelo ya xona ni xilo lexiyani i munhu xilo lexiyani xi na experience ku xi khoma ni i lucky na xiba burukwini straight mi hlula buruku hi njhamba. Mm. Or swi nga ndla mi nga xi kumi. Xi na ku tumbela kun'wana ka matimba ngopfu laha vanhu vo tala va kuma va kumekaka va kha va va hlangana na swa ku hambanahambana vanhu lava va ka khombiwile vo tala va khomiwa va ri kahle va ri normal va vuya endzeni va ri va ri masocha ni ndzimi vanhu lava khomiwaka loko va vuya ndzeni va vuya ku va ri va ri na H_I_V positive. Loko hi vulavula hi H_I_V, H_I_V a ndzeni ka prison yi kumeka hi tindlela to tala wa yi kuma hi ku va nhwala leyi a yi ku lumile hikuva va kha va nga va va nga ri na swo clean-a ku na maphorisa lama ma hanyaka vutomi byin'wanyana mo ka swa fana va kalaka no tikuma loko ku ku fika minkarhi va nyiketa vanhu swisibi ku famba ni mahlantswa mikumba ma twisisa ne loko swi va hi ndlela yaleyo va kha va kala u ta ku i. Ku hlantswiwa minkumba yaleyo mi kuma vanhu va kwala prison va humetela va veketele minkumba hansi va ku va lava ku kombela ku hlantswiwa mi kuma ta ku va va dlaya nsipho va nga xi kumangi ende mati ma huma le mati ma huma mati lama ma ma ma ma ma ti-borehole mati lama lama ma ri na power ngopfu ende xisibi xa mapa xi lexi xa chava mara mi kuma mi tsoniwa xisibi. leyi mi nga ni leswa mi niketa mikumba mikumba mi niketa mikukulu mikumba leyi fika yi fika yi ndleleta ro hansi mikumba leyi loko ndleleta ro hansi yi yi kukuriwa ya leyo tiya nga ku swi swa a ntivi nga mi kombisa njhani swisimbasimbaniyana ni nga mi kombela loyi mi nga mi khwa khwa khwa khwa ma vona la ke swin'wanyana mi kuma ta ku mi swi dlayele swin'wanyana mi kuma ta ku mara loko mo xi dlaya mi kuma ta ku mi xi bangi nhloko ne xa pfuka okay e i xin'wana a xi pfise mpolo ma xi khoma mi xi potosa ngati tlhe yi buluka tlhe yi haxa M, Ku ba nkarhi, xa pfuka ende ku pfuka fika xi luma xi tlhe xi fila khwiri leriya. M, Ma twisisa? Xi tlhe xi nona kambe. Xi tlhe xi nona futhe ende xi nona hi ngati ya munhu. Ma twisisa Joan? Yeah. Se mhaka leyi i mhaka leyi vanhu va fanele ku ti kuma va yi tekela ngo enhlokweni. Loko mo langutisa kahle mi nga hlamala na swin'wanyana leswi ni nga ta ti kuma ni mi byela swona. Leswiwani i timhaka ta vavanuna ni kombela ku ta ku mi tlhariha mi swi tiva. Jele a hi matlangwani mi nga huhi hi ndlela yaleyo loko mo langutisa kahle va tele ngopfu vana va vanhu lava nga tikuma va khotheniwa na swikolo va humelela va fika makumu mara loko se va fikile emakumu va tsandzeka ku tikuma va tirha loko se va hetile loko va yimele ku tirha mi kuma ku ta n'wana wa munhu a fika a khomisa n'wana wa munhu a nga ndlangi nchumu hi jealous ya ku va a lava ku ta ku luya a nga humeleli. manetwa jiwani ya na mina jealousy yi tele ngopfu ku na ku va munhu mi kuma a sweswiwani a fika a khomisa munhu hi reason ya ku va a ti byela ku ta ku nuna ta n'wi vavisa kumbe nuna ta vavisa mani Mm. ku nga na lexi munhu a nga onheriwa xona a rivala munhu ku ta ku sweswiwani le ku endleni ka sweswo n'wana ya mindzuku ni ta sala ni ri mi dyohi ni ta sala mi ri mi oswi kwini a henhla ya hi vulavula le ka tadulu sweswi Mm. ma twisisa Yeah. jiwani lexi mina ni hlamusetaka xona ni hlamula ta mu- ma- ni hlamusela mhaka ta wini vavanuna zamani ku tihlayisa mi tikhoma kahleni mi swi tiva ku ta ku mindzuku i siku leri na loko munhu a fanele ku tikuma a endla swilo a swi ta ta ku siku ra mindzuku i siku ra important i nga endli swilo u nga hleketeli mindzuku Yeah. na ndhawu tin'wanyana loko se i tshamile i ri one i ta swi twisisa ku vutomi bya tika vutomi bya vava laha i swi navelaka no tikuma i langutisa i nga swi twisisi no faneke i huma hi kwini mm. ende loko i nghena loko la swi vona ku i nghena tiko rin'wanyana ro hambana na rin'wana tiko loko i nghena i ta i sungule nghena ka tigede tin'wanyana ta tihlayela ku tlula no tihlayela loyi va lu le prison swona a hlaya tigede tin'wana tiphakisi ta kona tiphakisi tin'wana to tala badi loko i fika tsena i fike nghena wo nghena Let us warn other wa foyini kona leta di khobini leti kule dia. Mm. Da green. Mi ti vona ku ti phone di kona. Ma nangutsa ma ta foyini loko mi ma famba nyana. Hey. Mi ta kuma ku ri na something xi vekiwini layani xi xin'wana nyana la ke nga ku yi xa zingi nyana xikulu so. Mm. Xi lexiyani loko xi ri layani mi ta kuma xi ri na ti condom. hi vulavula ndhawu leyi ku nga u nga ri na n'wansati sweswiwani hi vulavula ndhawu leyi yo va yi nga ri na n'wansati mi kuma ku na tikhondoma leyi mm. leti maphorisa everyday ma ngo fika ma chela
gongong
ku ri n'wina loko mi fika mi pambula ntsena mi nghena kwini andzeni va tlhela mi byela boti laya mi fika mi teka loko munhu a fika a teka a hlamula ta ku e ma ta siku leri munhu komu ni vona swi ni tsake ngopfu ni ku e kumbexana va famba va ta ta hi zamanyana le ndzeni eish siku ro sungula ni tsake badi hikuva na hita wa ndhawu leyo njhani a ni nga se ze ni fika prison emhata loko ni fika ni khoma yina leya ni tsaka badi ya ni ku sometimes swi nga endla kumbexana munhu kumbexana mi kota ku fa a zamiwanyana ma twisisanyana ya ni yi khoma yo ni yi khoma na liyani ni nghena leni ni fika ni vutisa majita ni a leswiwani wa fo kasi va hi nekela yini va fa va ta nyana va ka mhani va ka mhani kumbexani va pfumela nyana a ni vhela ni nga se ze ni tiva nchumu a ni nga se ze ni ya praise hi minkarhi ya kona mm. matisa twa yisa yi byela xikwambo fo o oh, hayi kama that day leyiwani va ku nyikela timhaka ta ku ku na problem la ndzeni wa i ku va munhu a teka munhu wa n'wanuna a n'wi endla n'wansati ma twisisa ende vanhu vo tala va dlina va vandla yini va vabyetela too much ma ta ni nga mi byela xihundla xin'wanyana lebyin'wana lexi mi nga xi tivi hi ku ma swi ta ku ri n'wanuna wa wela ka n'wanuna
a ni swi tivi n'wanuna wa wela ka n'wanuna kuloni ende a tlhela a tikuma a hlangana na problem yikulu yo hundza leyi i kuma ku n'wansati loko a thyakile a suse khwiri ivi ku tlela na yena. va tele ngopfu vanhu lava le swibedhleleni va fikaka va tikuma va faleni va mi kuma munhu a fika a fa a va ku munhu i wele a kha huma prison u wele jele i wele jele a ya fa hi leswi se swi nga endla ku na tikhondomo letiya va ti veka layani hi vulavula hi vusirheleleli lebyi va nga byi endla bya vavanuna vavanuna va sirhelela le mara van'wanyana mi kuma swilo leswi a swi ri kolo ha mara mi kuma munhu a ra tlhelo a pfimbile. ma twisisa hmm. loko lawani hi vulavula hi mhaka ta ku wela hi vulavula hi ndlela yini n'wanuna i wela ka n'wanuna kuloni loko a tikuma a tlela na n'wanuna loyani endhawini leyi yi nga faneleke ma twisisa mina phela a hi nawu loko ma langusa kahle ku na swin'wanyana swi fiti ku a swi endliwi swi swin'wanyana hmm. mi kuma loko a tlela na yena jiwani eish xiphulusa musi xi ze lexiya kama lowu nga ku tweni kahle xo humesa moya jiwani mm. fuliyani nghe tiphayiphi leti hinkwato mi kuma n'wanuna a pfimbe ku pfimba swi dangerous ku tlula loko n'wansati a wele loko n'wanuna a wele ka n'wansati mi kuma pfimbe hala mahlweni swi va hi ndlela yin'wana swi nga ha langutiseki xikhwirana lexi ku kumeka hi ndlela yin'wanyana ma twisisa ya ende genge leyiwani leswi va kha swi va loko va za tikuma swi fikelela kwalano i genge genge leyo leyo biwa. genge leyo penga na tivisiti vanhu va ka hina loko veni if mi tele n'wina mi nga ku hi voneni n'wina mi swi tiva ku ta ku vana va n'wina va le tijele van'wanyana va le tiprezini van'wana va le kwihikwihi zamani ku ndla ti-means hinkwato hundred percent ku ri mi va visit-a loko mi va visit-e vana va n'wina va ta huma va kha va vabya le. va ta va phanda leswi mi swi vonaka la kaya lawona mi tlhe mi chinga mi tlhe mi tibana xifuva ta ku eya n'wina ka mani mani xifevi hi ri na vana va n'wina vavanuna i tinghwadla le jele leyi loko ku ba nkarhi ku ku late va tleriwe na swiketani leswi hembahembani leswiya swa ku leswiya mi n'wanuna ku he mayi ta mini sikete le jele na jewani mayi tiva va rhunga va hesa lavaya mi swi twini ya va rhunga mara mi ni ndzi kitilela muta loko hi xi ku yini so jika ni mi ta swi twisisa ku yona ya ta ku bodo a ri zonda yi ngopfu manyana yi ku ni kume swi ri the way a ndzi ka sele loko ni nghena a prison a ndzi ka sele a sele two fika ni khansela hansa hansa hinkwayo Mm. ni khansela hansa hansa hinkwayo ni va byesitiri ni ngo fo ni khomiwe too much ku hava n'wanuna la ndliwaku n'wansati laha mm. va munhu a tlela ku na munhu laha na swi tsinini ni twa swi ni ba laha
hi khomeni khona i the game eh, va kona gaming um eh, eh, na mina ni kona gaming hi le ka vutomi bya le jele va le ku hi hlamuseleni hayi e swa se swa chavisa se se se swi ya swi ka swi chavisa e the game a hi hlanganeni ka part 6 or episode 6 ya vutomi bya le jele inkomu
a wu se hlangana na ndzingo lowu nga ku ringaniki makwerhu avuxeni loyi i elias chauke muyimbeleri wa vunanga bya gospel Laha u langute chanele ya G1 Solly Makamu, n'wamafenya wa ndhuma wa hina loyi hi n'wi rhandzaka swinene. Hlayisekani hinkwenu!